Менә без туй күлмәге бәйләдек. Матур итеп менә шундый. Э, монда шифон да бар и Оренбургский пуховой платок та бар. Альбина Абсалямова шәл бәйләүчеләр оешмасы җитәкчесе, ә кирәк чакта үзе дизайнер, бәйләүче һәм модель. Без үзебезнең предприятиедә шәлләр генә түгел, паутинкалар гына түгел, менә андый матур пальтәләр дә бәйлибез. Бу дизайнерский эш. Шундый матур менә ни стильный, чтоб э, безнең матур, матур хатыннар матур булып бирсеннәр һәрвакыт. Э, елы булсын аларга. Үзе менә бу пальто үзе нәзек, үзе инде елы, э, ни паутинка булганга. Шул. Бихисап дипломнар, милләттәшләребезнең эшләрен булдыруда ирешелгән уңышлары җирле, Россия һәм чит ил күргәзмәләрендә җиңү яулауның дәлиле. Бу юлы эш сәяхәте Казанга, татар авыллары эшкуарларының бишенче Бөтенроссия җыенына. Анда үзләренең эшчәнлеге турында сөйләп, проблемаларын билгелиләр. Төп авырлык чималның азлыгында яки бөтенләй юкка чыгуында. Хөкүмәт мамык кәҗәләрен үрчетүче хуҗалыкка дотацияне киметә. Бу турыдан тору хайваннарының саны һәм чимал күләменә йогынты ясаячак. Чималсыз калырбыз дип куркабыз. Ну инде, бәлки, үзебезнең ферманы да ачырбыз дип уйларыбыз бар. Ырымбур шәлләре җирле чималдан башка мөмкин түгел. Чимал да брюк хуҗалыктан, Беляевка районы Донское авылы кәҗәләре мамыгы. Абсалямовлар гаиләсенә кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен елына ике тоннадан артык мамык кирәк икән. Фаил Абсалямовның вазыйфасы, финанслар һәм мамыкны җепкә кадәр җиткерү. Ана тегендә безнең трепальный машина бар. Юабыз инде кул белән инде пока. Киптергән дә инде, вич чыга инде, шундый безнең трепальный машина дигән тагын, только анда уже Чиста сыр яшь чыга аннан уже, юылган вич, кипкән. Шуннан чыгып инде, менә чесальный машинага чыга. Чесальный машинадан соң лента чыга инде. Бу оешманы унбиш ел элек төзегәннәр. Соңгы өч ел эчендә үз биналарын булдырганнар, замана таләпләренә туры килерлек яңа технологияне үзләштерәләр. Чимал импортка бәйләнмәсә дә, техника базар бәяләренә буйсына. Хәзер инде в основной без шул итальянский машина белән эшли башладык. Потому что безнең теге сыриябез күп булды. Боларны мына яңына только эшли башлады ул. Анда инде нәзек ипи ясый ул, тонкий. Основной инде шул безнең Оренбургский э, теге паутинкаларга, палантинларга шул инде шул бара безнең. Кәҗә мамыгы төрле юу, чистарту этапларын үткәннән соң, менә шушындый булып кала. Ә инде соңыннан, ике машинадан яңа үткәч, инде эрләргә әзер булгач, менә мондый кыяфәттә була ул. Чималны кирәкле дәрәҗәгә китерү эшләрен өч кеше башкарса, шәлләрне 86 оста бәйли. Алар өчен дүрт төрле җеп эрләнә дә инде. Берсе, трикотажный әйберләргә.

Бернигә карамастан, эшкуарлар гаять мөһим бурычны үти, татар авылы саклануга үз өлешен кертәләр. Мамык шәлләре исә нык җепләр кебек сала тормышын бәйләп тора, таралмасын өчен. Оренбургтан Фирүзә Абсалямова, Татарлар.